tũkũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service ĩno ya mwanya mũno kiumia kĩa mũico kĩa June tũkoiga mwathani arogocwo nĩ gũtũgitĩra na gũtũrĩithia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu Nĩakahonokia muoyo wake, atũme ũtũũre. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno, thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩtũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ, Twĩmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage, na atĩ tũtikamaguĩkĩre kana tũmahithe Ngai Mwene-Hinya-Wothe, Ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro hooreri ciĩnyihĩtie, na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, Nĩgetha tuone kuoherwo meciria macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake o na nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. O na kũngĩtuĩka atĩ nĩ twagĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩ twagĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũũnganĩte na tũkagomana hamwe, kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make, na kũmũgooca mũno o ta ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka, na gũthikĩrĩria ũhoro wake mwega mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo, nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ o na nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha ithuothe tũrĩ haha tuge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai, O igũrũ gaitũ ikare thĩ tuge ũũ, Ithe witũ Mwene-Hinya-Wothe, na ningĩ wĩ tha mũno, nĩ kũhĩtia tũhĩtĩtie njĩra yaku, tũgaturũra ta mbũri ciũrĩte, nĩ tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ, o na merirĩria macio, nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte, No rĩrĩ, Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ ehia anyamarĩku, Ngai, kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao, arĩa maherete ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werĩire andũ na ũhoro wa Kristo Jesu Mwathani witũ, na ningĩ Ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire, na tũrĩ athingu, na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgoocagwo. Ngai mwene hinya wothe, Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue, no makĩria enda atige waganu wake atũũre muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani, nĩgeetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa amaherete. Atĩ nĩmakirĩrwo mehia mao na mehererio, nĩwe ũkiragĩra, na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩtũmũthaithe atũme tũhere na ma, na atũhe Roho wake mũtheru, nĩgeetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atũme mĩthiĩre iitũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru. Nĩgeetha matukũ maitũ maathira, tũkoona gũkena gũtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristũ Mwathani witũ. Rekei tũcoke kũnyiitanĩra ihooya rĩa Mwathani. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete wee, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, O ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Na ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgoocwo, tene na tene. Mwathani, tumũra iromo ciitũ. Ngai, hiũha gũtũhonokia. Ithe witũ arogoocwo, o na Mũriũ, o na Roho Mũtheru. Handũ ha kũina venaitĩ tũkũgoca Ngai na rwĩmbo rwa namba ĩmwe andũ othe a gũkũ thĩ. Nĩ thaburi njega ya kwambararia Ngai. Kwaya.

mwathani egocwo kanitha gũthoma ithomo ritũ kuma ibuku rĩa kĩambĩrĩria mĩrongo ĩtano kuma mũhari wa ikũmi na ithano nginya kũrĩkia kĩambĩrĩria mĩrongo ĩtano kuma mũhari wa ikũmi na ithano Nao ariũ a ithe na Jusufu mona atĩ ithe wao egũkua, makĩĩrana atĩrĩ, Hihi rĩu Jusufu nĩegũitĩka gũtũthũũra, erĩhĩrie ũũru wothe ũrĩa twamwĩkire? Magĩkĩrĩkĩria Jusufu mũndũ akamũhe ũhoro, akĩmwĩra ũũ, Thoguo atanakua nĩathanire akiuga atĩrĩ, Ĩrai Jusufu ũũ, 'Ndagũthaitha ũkirĩre ariũ a thoguo ihĩtia rĩao o na rĩhia rĩao, nĩ ũndũ ti-itherũ nĩmagwĩkire ũũru. Tondũ ũcio, rĩu twagũthaitha ũtũkirĩre ithuĩ ndungata cia Ngai wa thoguo ihĩtia rĩu ritũ. Nake Jusufu agĩitĩka kũrĩra, agĩitĩka kũrĩra. Marĩa, agĩitĩka kũrĩra marĩ o nake. Ariũ a ithe magĩgĩcoka magĩthiĩ, makĩgũithia thĩ mbere yake, makiuga ũũ, Atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ ndungata ciaku. Nake Jusufu akĩmeera atĩrĩ, Tigai gwĩtigĩra nĩ ũndũ-rĩ, kaĩ arĩ niĩ ndĩ ithenya rĩa Ngai? Inyuĩ-rĩ, mwaciirĩte kũnjĩka, mwaciirĩire kũnjĩka ũũru, no rĩrĩ, Ngai aciirĩire ũndũ mwega woneke, nĩ geetha gũtuĩke o ta ũũ gũtariĩ ũmũthĩ, nĩguo andũ aingĩ mahonokio matũũre muoyo. Tondũ ũcio, menyai mwĩtigĩre. Nĩ niĩ ndĩrĩmũheaga irio cia kũrĩa inyuĩ ene o na ciana cianyu. Agĩkĩmahooreria, akĩmaarĩria ndeto njega. Yusufu agĩtũũra Jusufu agĩgĩtũũra Misiri we mwene, o na andũ a nyũmba ya ithe, nayo mĩaka ĩrĩa Jusufu aatũũrire muoyo yarĩ igana rĩa ikũmi. Nake Jusufu nĩoonire ciana cia Efiraimu cia rũciaro rwa gatatũ, o nacio ciana cia Makiru mũrũ wa Manase, ciarereirũo ndu-inĩ ciake. Ningĩ Jusufu agĩkĩĩra ariũ a ithe atĩrĩ, Ngiriĩ gũkua, no rĩrĩ, ti-itherũ Ngai nĩagooka kũmũrora, Na nĩakamũruta bũrũri ũyũ, amũhire bũrũri ũrĩa eerĩire Iburahĩmu, na Isaaka, na Jakubu, na mwĩhĩtwa. Jusufu agĩgĩtũma ciana cia Isiraeli ciĩhĩte, agĩciĩra ũũ, Atĩrĩrĩ, ti-itherũ Ngai nĩagooka kũmũrora, na inyuĩ-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩmũgakuua mahĩndĩ makwa mũmarute gũkũ. Jusufu agĩgĩkua aniinĩte mĩaka igana na ikũmi, nao magĩthondeka mwĩrĩ wake na mũthaiga wa kũgiria ũbuthe.

tũtiharagana ekĩra kĩrore tũtiharagana So mahũrĩre rũhĩ rwega tũtiĩgaragara. Thank you in Jesus name. Rekei tũcoke kũrũgama na igũrũ o magĩikaraga thĩ nĩgetha tumbũre wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie naguo watũmwo karatathi namba ikũmi na kamwe. Wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie naguo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe Mwene-Hinya-Wothe, Mũũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo Mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariam, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Ponto Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe Mwene-Hinya-Wothe. Nĩakoima kũu, oke gũkũ aciirithie arĩa memuona arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru Mũkathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani rathima athani aitũ. Umbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Ngai, theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Rekei tũhoe hamwe na thara ya mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa kerĩ thutha wa ũtatũ, rekei tũhoe. Mwathani, we ũtũra we we ũtagaga gũteithia na gwatha andũ arĩa ũreraga magwĩtigĩrĩte, makũrũmĩrĩire na makwendete. Tũikarie twagũthaitha na gũikaria kũrĩa kwega gwaku na ũtũme atĩ twĩtigagĩre na twende hingo ciothe rĩtwa rĩaku rĩamũre nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. tũnyitanĩre thara ya kũhoya ngai atũhe thayũ karatathi ikũmi na ĩmwe ithuothe twĩ hamwe Ngai, wee kĩhumo gĩa thayũ. Na wendaga andũ maiguane. Nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira. Na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo o na hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ. Nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa muku aitũ wothe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Rei tũcoke kũhoya Ngai atũhe wega wake. Mwathani Ithe witũ wa igũrũ, wee Ngai Mwene-Hinya-Wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ, ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ o na ũrĩkũ ũmũthĩ ũyũ, no ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka Mekwo o ta ũrĩa wee ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ